Зилә, нишлисең? Күлмәк әзерлим. Ә нәрсәгә сиңа күлмәк? Яңа ел бәйрәменә әзерләнәм. Әле бит безнең чыршы бизәмәгән. Әйдә тот иттек бизәргә. Тик

Күп бүләкләр китергәнсең безнәни дусларыңа. Күп бүләкләр китергәнсең безнәни дусларыңа. Әфәрин, әфәрин Мәүлидә апа. Хәерле көннәр, хөрмәтле безне караучы дусларыбыз. Әбидә кунакта тапшыруның декабрь санын инде аңлаганча без бүген Чыршы турында сөйләшәбез һәм чыршы бизәячәкбез. Балалар белән. Әйе, э, безгә бүген ярдәмгә килергә вәгъдә бирде. Рәхмәт яусын э, Мәүлид апа Шакирова, ул безнең Казан шәһәрендә яши. Мәүлид апа, исәннәрмесез? Аллага шөкер, әлхәмдулилла биргәнеңә. Инде алайса нишлибез? Эшне башлыйбызмы? Аллага тапшырдык. Башлыйк. Әйдә, әйдәгез. Әбекәй, ә бу сезнең бала чактагы уенчыклармы? Әйе, кызым, менә боларны шулай мамыкка төреп ватылмас өчен куябыз. Менә балалар белән бергә җыелышып. Әйдәгез, сез дә миңа булышыгыз.

Сез үскәндә менә мондый чыршы э, уенчыклары бар идеме? Шушындый матур, затлы, пыяла уенчыклар. Без үскән вакытта андый пыяла уенчыклар булмады. Безгә мәктәптә укыган вакытта хезмәт дәресендә кәгазьдән тисле кәгазьләр алып кайталар иде. Шунда менә матур-матур фонариклар, шундый снежинкалар, кар бөртекләре, шундый иттереп безгә төрле-төрле уенчыклар ясыйдыр идек без. Аннары инде менә Елка бәйрәмендә инде елканы бизәгәндә барысын да элеп куя торган идек. Мондый матур уенчыклар булмады без укыган чакта. Ул да инде безнең елка без укыган мәктәбебездә булды. Бик матур, зур иттереп матур чыршы алып кайтып куя иде. Ул чын чыршы булган инде. Чын чыршы. Аның исе хәзер дә борынымда тора. Шул хәтлек. Бик күңелле, бик шатланадыр инде без балалар, чабышабыз. Уйныйбыз, биибез, җырлыйбыз, менә шулай. Әбекәй, сез монда чылбырлар ясыйсыз икезме? Әйе, әйе, ясыйдырыек. Менә шул шундый матур кәгазьләрдән безгә дә ясаталар иде. И, шул матур э, кәгазьдән ясалган уенчыкларыбыз белән без елкаларны бизидерик, балалар. Ә менә сез кәгазьне буйсыз идегезме, әллә менә кәгазьләрдән Буяган вакытларыбыз да булды. Аннары соң төсле кәгазьләр чыга башлады. Безгә инде мәктәп директорыбыз Алып кайта Рәфкат иде. абыебыз безгә алып кайтып бирә иде дә, без шуннан ясыйбыз рейганнары төсле кәгазьләрдән. Мәүлидә Төрле-төрле апа, уенчыклар. бу 1960 елларда шушылай иде инде, әйме? Әйе, әйе, шул, шул тирәләрдә инде, әйе, шуннан соң да булгандыр инде ул. Ул вакытта уенчыклар юк иде. Һәр елны безгә шулай ясаталар иде балаларга. Мәктәптә. Мәүлид апа, анан соң менә тагын бер сорау бирим әле. Э, мөселманнар бит инде яңа елны каршы алмыйлар. Бүгенге мөселманнар хәр хәлдә. Э, чыршыда бизәргә ярамый диләр бит инде. Сез бит инде шулай ук намазда. Менә сез чыршы бизәүгә ничек карыйсыз? Мин инде теге бик элеккеге кеше булмаганлыктан э, мин яратам үзем. Намыслы бала чакта шундый күңелле искә төшә. Бала чакларыбыз, яшьлек елларыбыз искә төшә. Әйе, ул бит инде табыну объекты түгел әйме, чыршы, фәкать диде. Әйе, әйе, шулай. Аннары соң инде э, үземнең э, балаларым туды. Аларга менә шулай елкы ясадык инде, заманы шулай булгасын. Аннары оныкларым китте. Аннары шулай матур итеп оныкларыбыз белән менә бергәләп бизи идек. Әйдәгез бизи башлык инде. Әйдәгез, кызым, менә шундый матур уенчыклар белән бизәп куйыйк әле элеккеге вакыттагы шикелле иттереп. Безне инде укытучыларыбыз күчтәнәчләр белән сыйлыйлар инде үзләренең хәлләреннән килгәнчә. Күңелле буладыр инде, без бик шатланадырыек. Конфетлар ул вакытта бик әз иде. Конфет кәгазьләре белән дә ясый идек без уенчыклар. Менә шундый күңелле матур буладыр. Иләребездә юк иде инде, менә шул барысы да мәктәп дә була торган иде. Әбекәй, безгә дә конфет кәгазеннән унчыклар ясарга өйрәтегез әле. Ярар, кызым, ярар. Хәзер менә без шулай кечкенә вакытта шулай балчыктан, камырдан, Аннары соң инде килеп чыкты пластилиннан, шулай матур итеп ясый идек тә, конфет кәгазенә төреп, аны бәйләп кую, шулай елкага нигә бизидер ик елкага. Әйдә, менә хәзер бергәләп ясап карыйк әле. Әйдәгез. Әйе, сезнең белән бергә.

Бик матур булды, кызлар, рәхмәт сезгә. Менә без элекке вакытларны искә алдык. Әйдәгез, кызлар, менә шушы матур мишуралар белән дә матурлап куйыйк әле без елкыны. Әйдәгез. Әйдәгез әле. Әбекәй, ә бу Кыш бабайга ничә яшь? Бу Кыш бабайга инде бу Бик күптәнге инде, бер 75 нче еллардагыдыр инде бу. Ә монда әле кар кызы да бар. Әйе, аның кар кызы да бар әле менә. Бу Совет заманындагы Кыш бабай белән кар кызы. Аларны да куйдык. Әйе, аларны да куеп, матурлап бизәп Чыршы матур булсын әле. Балалар, ничек сезгә чыршы? Бик матур килеп чыкты. Әйе, бик матур. Әле дөресен генә әйткәндә, өйдә дә бизәмәгәнбез Мәүлид апа. Ләкин бүген кайткач ничек булса да бизәргә тырышачакбыз, әйме, кызлар? Шулай матур иттереп. Мәүлид апа, бик зур рәхмәт. Шушындый үзенчәлекле чыршы булды ул, әйме. Э, инде безне караучы тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Яңа ел теләкләре. Мин яңа елда инде, конечно, бар кешеләргә дә саулык, сәламәтлек телим. Иң беренче саулык, сау сәламәт булыйк. Менә шушылай матур иттереп яңа елны каршы алып, бергә-бергә ил көннәребез тыныч булып, яшәргә насыйп булсын, саулыкта, сәламәтлектә, һәрберсенә дә уңышлар телим. Менә балаларга бигрәк тә инде хәерле тел ачкычы аларга. Амин. Укуларында зурдан зур уңышлар, сезгә эшегездә зурдан зур уңышлар телим. И балаларыгызның игелеген күреп, рәхәтен күреп, тигезлектә яшәгез. Амин. Барчабызга да. Якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән Кыш бабай сезгә күп күп күп күчтәнәчләр алып килсен балаларга бигрәк тә тәмле тәмле тәмле конфетлар, шоколадлар, бүтән бүләкләр инде.